ہک دوست دا چھوٹا موٹا رولا ہیوں میں روک گھدے میں روک گیا ہوں میں رولا سنن لگا گلی دے وچ کھڑے کھڑے پنچایت بن گئی اتھائی گھروں باہر نکلے تھوڑا جا گاں ٹریول تھی ہے اتھے پنچایت بن گئی پنچایت دا رولا مکا کے دیکھو کے دے آکھنے ہیں کمال ہے میں اللہ پاک تو بڑا شکر ادا کرے نا کہ میں کو اج پنچایت دے وچ وڈیرا بنایا گیا لیکن چلو اللہ پاک انہاں دی پنچایت میری کیتی قبول تھی ونجے قبول تھی گئی نا اور او سین وی میں تہاکوں ڈکھیساں کہ جیڑھی پنچایت میں اج مکائی آناں مکاں آیاں میڈی ایڈی فرصت تاں کینی لیکن پتہ نی کیویں میں اج کر کھڑاں میں او چھوٹا جیہا کلپ کیتے اساں گلی دے وچ کھڑے ہاسے سارے او سین تساں ڈکھائے اور تہاکوں پتہ لگ سی کہ بھئی واقعی اے گالھ حقیقت اے اور ول جیڑا چیز جیڑا اے مکیسوں جیڑا کلیئر تھی ویسی او کم ولا تہاکوں اوندا وی سین ڈکھیساں۔ او سین وی تساں ڈکھائے حریان تھی ویسو کہ بھئی کمال کیتی سلیم برام اتھاؤں آئی دی خوشی دے نال ولاگ کریسو شروع السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریسو ساڑا یار دوست احباب صاحب تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن آپ پہنچے سے کھوکھے دے روزی روٹی دے اتے ولاگ ماشاءاللہ اساں اپنی ویلیج لائف دا خوبصورت جے شروع کر گیتے جی میں کہ تانوں پتہ ہوندے سارے ویلیج دے پیارے پیارے نظارے ہوندے اے لو چیک کر لو اے ان ساڑے گاؤں دی خوبصورتیاں تے باقی وی آئی پی چٹ پٹی پھٹ منگائی کھڑے کھاندے دا ساتھ بسم اللہ نئیں تاں ولا گلا گلا کھاسی تے باقی تساں راونا ولاگ دے نال آندے اج دا ولاگ جو تہاکوں جمعہ مبارک وی تھی گیا ماشاءاللہ تے جمعہ مبارک تھی گیا تساں جلدی جلدی ہن سارا یوٹیوب چینل کریسو سبسکرائب سلیم کھوکھے والا پاک ولائی لائف سرائیکی آواز فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچی پے تاں اوکوں وی فالو کرو محبتاں ونڈو اوندے تے وی تہاکوں ڈیکھن کیتے خوبصورت جیاں ولاگ تے ساری ویڈیو مل سارا تے سارے چینل تے ٹھیک ہے چینل تے جتنی ویڈیو پئی ہیں انہاں کو ساریاں کو واچ کرو تے محبتاں ونڈیسو اپنی پیاریاں پیاریاں زوم زیادہ تھی گیا تے باقی کوئی گال نہیں اللہ وارث ہے راونا تساں نال آلے محبتاں ونڈیندے راونا ہے۔ میں ویور گھروں باہر آیاں۔ پھٹاں دا سیزن پتہ نی سٹارٹ تھیے کہ نی تھیے لیکن او سامنے بھائی پھٹ لا کے آئے کھڑے۔ تے پھٹ تہاڈا بھرا منگائی کھڑے مثالے آلی پھٹ پتہ نی سیزن میکوں تاں نی سمجھ لگدی کہ سیزن ہے صحیح کہ کوئی نہ پھٹ چاٹ پھٹ چاٹ پھٹ آ گئی ہے۔

میں کلاں آندا پیا می بکلم آپ خود اچھا چلو میں تو اندر وان کے سٹوری سنانا باقی دوسرا راؤ نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور تو انواج دا وی آئی پی خوبصورت جی ماحول دکھاونے اور جے کو کہ دھماکے دار بیلاو کا کھا ویندے اوکے اچھا ویور اے جگہ دا تو میں رولا اے دساں کہ اے کوئی تھوڑا گھریلوات لڑائیاں جھگڑے آن تے وال میں گلی دے وچ جیویں آندا پیا میں گلی دے وچ اساں سب میں یعنی کہ ایک دوست ایک میں کھڑے آ میں تھے وال یعنی کہ چار بزرگ گلی دے وڈیرے وڈیرے آ گئے محلے دے ساڈے

اے بابے ساڈے بزرگ جیڑھے محلے دے ہن انہاں ساڈیاں گالھ کوں کلیئر کر کے فائنل کر ڈیتے اوکے ہن تھوڑی جی توک میں انہاں دی آواز سنوا ڈیساں تساں کہسو کہ سلیم بھئی انہاں دی آواز سنوائی نہیں وی تے آپ دی سنا دیوے تھوڑی جی وچ سنو کیونکہ وچ گھریلو رناں زنانیاں بہوں گالھیاں وچ آ گئیاں ہن۔ سارا گاؤں دا چیتا ٹیم ونجنڑ کیتے تیار ہے ہارنڑ دو ہارنڑ ماری پئے او آدھے میں جان لگاں تے تسی جنیں جنیں جانڑا ہے ملتان آلے آجاؤ تے باقی ملتان آلیاں دا تاں پتہ نی آندن جاں نی آندے سنگت جیڑھا ساڈے کول اتھے طوفان تے مسلے مسائل بنڑے پئن ناں ڈاڈھین ہائے ہائے سارے طوفان تے مسلے مسائل بھلا کے ہک کپ پیسو چائے تے آئے ہائے ہائے چیتا ٹائم چھگی کھڑے ہارن او آدھے آؤ جان والے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ لالا گال ہے ایویں جیویں سمجھو تساں ٹھیک ہے گال ہے ایویں سمجھو جیویں تساں تریجا دے چوتھا ساڑے کول اتنا زیادہ طوفان آندے اتنا زیادہ طوفان آندے اتنا زیادہ حد تو زیادہ ستھرے پنجاب والے بیچارے صفائی کر کے ویندے تے ولا صفائی دا مسئلہ بن ویندے دوبارہ اتھاں ہی نظام آ ویندے سارے کول اے آلا کھمبا ڈیدے پے وے نا اے کھمبا ان ڈاؤن ہو گی ہے یعنی کہ اے ہو بیا سیدھا اے اس طریقے سیدھا ہوے تے بیچارہ نا انج ڈاؤن ہویا کھڑے اس طریقے یعنی کہ ڈٹھا کھڑے اللہ پاک خیریت کرے اندی کمپلین کرے نے کوئی ساڈا ڈیدا پے یعنی کہ ساری سوشل میڈیا دے طرفو لین مین واپٹے آلا ساڈی ویڈیو تا ضرور لالا ایں کھمبے دی گج کرو بھرا تڑ تے لوہے دا کھوکھا ہے تے تاراں سیدھیاں کھوکھے دے اوتے آسن مہربانی کرو ایکو سیٹ کرو جلدی جلدی

لیکن چلو کوئی گال نہیں اللہ پاک بہتری کرے سی باقی ہن تساں راونا نال نال ہے ولاگ دے تے ولاگ اگا انجوائے کریں دے او چس چین دے او تے پیار دکھیں دے او اپنے ولاگ دے تے ساڈی تا اج ہی ہے سائیکل سواری مایا سارا سوال او ہی ہے ویور بھاویں ناراض تھی جو بھاویں خوش تھی وہ اچھا چلو کوئی گال نہیں باقی تھوڑا جا سامان ساڈے کول ختم تھیا بھی آئی ماشاءاللہ سامان ہی منگایا سے تھوڑا جا میں کہ چل یار اج خرچہ کر دیتا میں خرچہ کر دیتا ہے بھرا تھوڑے نے گرمی اچ بہ کے تھوڑا جا سامان چھاٹ آئی منگا گھدے سے اوں آکھیا کہ دکانداری اچ سامان پورا ہووے تاں کوئی ٹینشن ہی کینی ہوندی ہوا ڈاڈھی اے وال ساڈیاں زلفاں ساڈیاں خراب تھیندیاں ویندین تے محنت لگے پئے ہیں دعا کیتی کرو اللہ پاک سانوں کامیاب کرے اور اللہ پاک سانوں توفیق دے اپنا حلال رزق کماون دی تے بابا حاج صاحب گھرو آ گیا تے بابا حاج صاحب او تلے اس جگہ دے گھا وڈھینا بیٹھے جوار ہلدی پئی ہے نا ایتھے لگا پے بابا حاج صاحب جوار وڈھائی دے ایتھوں کٹائی کر کے لے ویسی اپنے گھر حلال دا رزق جانوراں نو وانج کھویسی تے اوں توں بعد ول تانوں ہن اگاں چلدے آں تھوڑا جیہا خوبصورتی ڈکھیندے آں گاؤں دی اور گاؤں دے نظارے وی ڈکھیسوں تے راونا تساں نال نال ہک جیویں کہ اساں سامان اچ چا کیتے بیا ٹھیک ہے ہک ٹائم اچ تنگی آئی بہت زیادہ اواں کہ نیت صاف کر گی تے یوٹیوب والی سائیڈ تو حالی سانوں کچھ لبھا نہیں نیت اپݨی صاف کر کے تے محنت کھوکھے تے دوبارہ کرݨی شروع کر ݙتی۔ ہک امیر آندی پئی او تساں دعا کرو ساݙے حق اچ جلدی جلدی ساݙا فریزر کینی اللہ پاک اساں کوں فریزر ݙیوے۔ جلدی جلدی اللہ دا کوئی نیک محبتاں کرݨ آلا سڄݨ آسی فریج لے کے ݙے ویسی۔ سوہݨے دے صدقے میں آکھاں بݨدے وسیلے رہݨن کم سارے سدھے تھی ویندے رہݨن اور تہاݙی دعا ہوݨی چاہیدی اے بھرا تہاݙا دوبارہ جیویں کہ ہک ٹائم ائی میݙے تے عروج ائی میں آکھاں کیا بات اے۔ اج سنگت بس کوئی زوال ہئی آونا ہئی ٹل گئے ہن صرف روزی روٹی کرنی ہے تے یوٹیوب کو محبتاں ونڈاونی ہیں تے یوٹیوب ساڈے نال محبتاں وڈاوے ایں بھرا معذور کو ڈالراں دے وچ تن ڈے ویکھدا سا باقی راسو نال نال گنگا میڈا یار آندا پے ہن پتہ نہیں کڈے ویسی

ٹھیک ہے سنگت دیکھ گی دے وینا امڑا یار ہے میں ساڑی یاری یاری یاری گوڑے اوکے یاری ساری گوڑے ٹھیک ہے باقی ہن تساں ماپتا کرو اور ساری ویڈیو کو سن گی دے وے ہن ماپتا منڈو آج دا ٹیلنٹ مزیدار سارا بن گئے یوٹیوب دا اج وی پر شکر ہے الحمدللہ کہ طوفان نی آیا نی تاں ڈیلی طوفان آ ویندا ہے ڈیلی ڈوجا تریجا ڈینہہ چلدا پئے طوفان طوفان طوفان ہوندا ہئی اساں تاں آپ بڑے کنفیوز تھی گئے اسے کہ اللہ پاک نے کیا ساڈے نال کرنا شروع کر ڈتے تے باقی اس سائیڈ تے سورج غروب ہو گئی ہے سورج ڈھل چکا ہے شاماں پے گئی ہیں ہر سائیڈ تے رونقاں آہا ہا کیا بات ہے چیک کرو فل رونقاں ہن فل ماحول ہے ماحول پھبا پئے ہر سائیڈ دے چوک تے رونقاں شونقاں فل ماحول ہے تے بھرا تہاڈا ولاگ دی طرح واپسی موڑ آیا کہ کیونکہ ولاگ سارا تھی گئے کمپلیٹ شام کو اینگل ولاگ کمپلیٹ کیتے سے کیونکہ پہلے ڈیلی طوفان آ ویندا ہے اج طوفان نہیں آیا رحمت تھی گئی اللہ پاک دی ٹائم دے ڈو منٹ تے باقی تک امید ہے کہ سڑا اج دا ولاگ پسند آیا اسی لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا فیس بک پیج یوٹیوب کو لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھولا نہیں مل سو تک ہر ایک نویں ولاگ نال تے باقی چس چاتی کرو ساڈے ولاگ تے ویڈیو واچ کیتی کرو تے باقی کوئی غلطی کوتا ہی ہو سی تے اساں دلوں معذرت کریندے رہنے اکثر تو ٹھیک ہے سنگت اور لو یو ٹو اور اللہ حافظ